Helo, siwmai! Croeso i Pêl Droed yn yr Ystafell Fyw gyda fi, Angharad a Gwyn. Yn gyntaf, cyn wneud unrhyw sgiliau pêl-droed, mae'n bwysig iawn Bo ni'n cynhesu fyny. Felly ni am wneud pump peth gwahanol yn yr ystafell fyw jyst i cynhesu fyny yn barod ar gyfer wneud ymarferion pêl-droed yn ystafell byw. Ond cyn ni ddechrau ar hynny, mae'n bwysig iawn fod botel o dŵr gyda chi a fod chi wedi clirio pethau i'r ochr yn ystafell i wneud siŵr fod digon o le gyda chi i symud o gwmpas. Felly, peth gyntaf ni'n mynd i wneud ydy pigo fyny'r pêl, Peidiwch â peli, a ni wedi symud o gwmpas ystafell fyw. 3, 2, 1, go! Symud o gwmpas, da iawn. Dim cyffwrdd yn gilydd, neb i cyffwrdd, symud o gwmpas, da iawn, gwych. Da iawn, dal y pen i dyn, o, yn harad, da i fynd, da i symud, da i symud. Da iawn, deg eiliad, deg, naw, wyth, da iawn, saith, chwech, pimp, 4, 3, 2, 1. Gwych! Oce, okay, nôl. Iawn. Be ni'n dweud nawr, yn aros yn llonydd, ydy rhedeg gyda'r pel ni'n dwylo ni, ond codi pengliniau'n uchel, o iawn? Gwen, ti'n apus? Ydw. Angharad, apus? Ie.
Yeah.
Oce, okay, 3, 2, 1, go. Aros yn yr unfan, aros yn yr unfan. Codi pengliniau. Codi pengliniau. Dal i fynd. Dal i fynd. Codi pengliniau. Dal i fynd. Deg. Naw. Wyth. Saith. Chwech. Pump. Pedwar. Tri. Dau. Un. Gwych. Ok, dal y peli eto. Iawn. Cymwch anadl bach. Iawn, nesa. Cydbwysedd. Iawn, cydbwysedd. Symud nôl ddim bach yn nghad. So cydbwysedd nawr. Be ni'n mynd i wneud? Dwi dal y pel allan fel hyn. A wedyn codi y troed dde gyntaf, iawn? So codi troed dde fel hyn. A dal hwnna. Dal hwnna. Da ni'n gwneud, da iawn. Cadw cydbwysedd. Deg, naw, wyth, saith, chwech, pimp, pedwar, tri, Dau, un, a lawr. Da iawn. Troed chwyth nawr. Iawn angharad, a aros yn eiliad, aros yn eiliad. Da chi iawn? Barod? Barod.
Troed chwyth.
Nawr. O, un, dau, tri, pedwar, pimp, chwech,

Wna i dangos i chi wedyn ydych chi'n neud o iawn. So fel hyn, dal allan, fyny, a lawr. Oce? Okay? Oce, okay, lawr y sigwen. Just fan hyn, o flaen ti angen, na, dim ond o flaen ti fanna. Oce? Okay? 3, 2, 1, fyny, a lawr. Fyny, a lawr. Fyny, a lawr. Fyny a lawr. Fyny a lawr. Gwych. A dyma'r un peth ola ni'n mynd i wneud i gorffen y cynnes i lan, oce? Okay? Y nesaf, dyn ni'n mynd i wneud squats, iawn? So, sy'n draws dyn bach, Gwyn. Angharad, sy'n draws dyn bach. Gwych. Pawb yn chi weld? Ydyn, iawn. Felly, eto, da ni'n mynd i dal y pil allan. Peidiwch eto ni, dda iawn. Ddarlun, cefn yn syth, A lawr a fyny. Ok, chi'n barod? Angharad? Gwyn? Ewch, gwan, gael. Lawr a fyny. Dim taflu pêl, Angharad. Lawr a fyny. A fi, ok? Ia, pawb. Lawr a fyny. Lawr a fyny. Newn ni pimp arall. Lawr a fyny. Lawr a fyny. Lawr a fyny. A'r ola nawr, reit lawr, oce? Okay? Cefn syth. Lawr a fyny. Gwych, oce, okay, peli lawr. A na ni rhewi fyna, ac a ni gael bach o ddŵr, a ni dechrau'r sesiwn pel droed, oce? Okay? Da iawn.